ndoita sei nemwana wandakadzidzisa aramba zvese baba isabel mwana uyu akura sei uye ari mwanai mwana ari kushevedzera kuti iko zvinozvi ane 17 years zvekuberekwa eh. anofanira kunge ari pasi pemubereki anofanira kagara kwevabereki vake hmm. asi ari kushevedzera kuti nemakore andasvika iwawa handidi kuroorwa yes handidi kudzidza uh-huh. zvandoda regai ndiite ndikaenda chero ndikasadzoka musanditsvaga hmm. asi ndiri mwana wenyu kana pane zvamoda kuita itai but mukandirova ndokusungisai baba kana kuti vabereki vangokwanisa here kubvunza mwana kuti pfungwa dzake dziri papi pane here zvada kuita muupenyu mwana ari kushevedzera kuti ini kubva zvandaziva kuti ndinogona kupfeka ndinogona kudyamo zvese ndatove munhu handinei nemi imimi itai zvenyu ndiite zvangu saka vabereki vari kushevedzera vachiti mwana ndewedu kwacho kwaari kuti ndiri kuenda akanosangana netsaona anoshevedzwa tisu venyika vakaona mwana achitambudzika ari musango vanoti vabereki maregerera mwana hmm. but iye mwana uyu makore ake ari pasi pekuti tisu tinofanira kumuchengeta kotoita sei naye achiramba achiti ndakuita zvangu ndega asi kwanzi mukada kundirova ndeimwe nzira yekuranga mwana kwanzi mukandirova ndokusungisai vedare hopefully machinzwa kaizvi toita seiko munobatsira sei tibatei kapa whatsapp nhamba yedu inoti 0713938538 totsudzura asi regai kubvipa baba isabel pane chimwe here iyi chokwadi ichokwadi rega ndibva ndangopinda chiti zimbabwe zimbabwe zimbabwe Paka paka paka paka. Hopefully zone 6. Chakamira sei? Icho kwadi icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo hopefully zone 6. Paita varanda vari kuchema vachishevedzera kuti izvo kugara tiri kugara zvedu nzvimbo takapiwa takabhadhara ndokubva tapiwa stendi tikabudisa mapepa edu but patiri kugara pacho pane mumwe munhu ari kuuya zvakare mushure menge ndavaka achishevedzera kuti pastendi nepangu asi ari kubudisa kuti rimwe bepa rakafanana nerangu saka takapiwa mapepa akafanana triple two topagara sei double allocation double allocation vavaisa bhedhi tinotenda maita basa tichakudzosa zvakare pano paseji nokuti pane zvakaona muroore maoko pozongora murume mamuridza
yesaya live pastage bozhongora right radio kuenda kuvanhu amana zimsa dzinoitenda mufunge ah inini ndosaka ndakambowabvunza kaku kuEpworth eh. kuti azviite here kuti iyo census iitwe after every three months after every three months kuita timbo tichi gagaga census gagaga census gagaga census izvi zviri kunakidza izvi kunakidza izvi census inoitwa papera makore mangani zviya census inoitwa papera makore mangani aiwa ndoda munhu anondipa anondipa answer ndoda munhu anopindura anopindura census inoitwa papera makore mangani huh? Wacho uku mukoma mukoma wane jezi reChelsea. Imi mukoma mune jezi reChelsea imi. Imi uyai panapa manyai kuno. Uyai kuno. Wangu wachita makuwa. Get here. Imi. Imi. Chamagara ndakutetesa.
Muranda kazi chimbomira kuzvitongesa. Ukati ndiani wachakutengesa. Bata.
Makadiko mkoma. Ah, nice to meet you. Thank you so much my brother. Kana ini ndafara kukuziva. Munonzi ani? Ndonzi Mr. Bunda. Mr. Gunda.
Bunda. Bunda. All right. Ndoda kupai t-shirt yeZimsat. Mukandiudza minduro yokuti census inoitwa wapera makore mangani? Kana zvaramba zvaramba asi chandafarira njokuti ndasanganisa nevashamari veNational FM. Saka tipei minduro tinzwe.